Eh, smoking yakagara iriko chamba chakagara chiriko ana madzitateguru edu aitochirova gona mombe rinorohwa pano pabhinga apa usati wambokwasvika gona mombe rinorohwa pababhoyi zvakanaka chamba chinorohwa ee eh, Kwete mutoriro waiwa woputa bharubhu chii izvozvo.
So, so it's okay for someone ari kuimba dance to be doing no depends unoona kuti maputirwo azvinoitwa acho na mm. uona panhu ariko mazuva ano mm. maputirwo anodziita mbanjizana asiriwo hmm? mukamuka na six o'clock wobva watanga kusunga ntudu seven o'clock ntudu eight o'clock ntudu nine o'clock ntudu zuva rese du hapana meditation yakadaro thats bullshit hakuna meditation yakadaro unoziva madhara edu isusu vanotochirwa chamba ichi eh. but paanochirwa pana hautomuoni futi andikunzwa mm. pamwe pamakusenseni paye paida kutopinda mubhavhu make unogeza opinda musha obva ruwa chamba chake kudai sogeza ote bhobho oenda kugraft kwake pamwe anotozozviona usiku abva kubasa kwake naatoone mabhururu ake vari kwavanenge vachitandara vari kuongorowa kana kuinzaka kwete kuti wakuda kutoti two kgs dzembanje pazuva ah. eh. wakambozviwana kupi zvakadarindokurasika kwacho ikoko ndokurasika kwacho ikoko because uri kuona kuti chii ukaramba uchingodzibhema kudaro dzinopedzisa dzisakudhake dzapedzisira dzisakudhake wakuda chinodhaka wakupedzera wakuenda kupi eka handiri kuona kuti zvayo bcoz eh, wakuda vibe chairo chairo ka bcoz zvauri kuita zvazvisi kunyatso kukuitira ivivi hachichakudhaka ichi hmm. wangova utsi hachichadhaka bcoz youare overdoing it abuse drug ndo inonzi drug abuse eh. shandisa chamba usashandiswi nacho waibata eh. ah.
alright elder eh, mamaimba like for a long time i'm sure you've seen people come and go eh, what can you say about female artist in dance mm, female artist in dance lidambudziko dambudziko wangu handidi kunyepera haa eh, kuti ndiiti ndina artist wandaona agoramba akaita hang in there mm. haa shoma shoma mm, economy yedu yakadhakwa then asikana vacho manje vanozonofuririka because ukaona ukaita female artist iwewe hauna mari eh, vachauya ka bosi colors obva vatitira kuti tikuitira album iyoyo so so so so vachakubata bata nekudaiwo obva vanokuti ofuti bho mm. zvatodakwa ndirikuona saka unoona kuti maartist mafemale artist atori atori mudambudziko because vanhu vacho vanenge vachiti varikuda kuvabatsira but varikuda kutozvibatsira ndivo waona manje saka artist anopedzisira akungotenderera haachatoiti zvechiartist akutedzana nevarume ivavo mm. zvatofa
So in other words, you can say that it's hard to be a female artist.
Zvinotoda kutoshinga, zvinoda kutoshinga kutoti utokunda miyedzo yacho unofanira iyoyo nyaya iyoyo yekuti vanopedzisira vaitiswa vana vanopedzisira vaitiswa vana because eh, munhu wachona ari kuti ari kuburitsa mari anopedzisira akumunyenga handiti uri kuona iyewo kuti acharamba manje pamwe zvinhu zvake izvi akutoona kuti hazvaapadhuze kuda kunoitika obva anokabira akabira paipai nhumbu nhumbu iyaiya adhambwa nemunhu uya uya wozoona kuti pamwe pacho na artist wedu ane vana two three different fathers ah. automatically zvatomuuraya kana even brain yake mm. because akufunga kuti vana avo vachadyei avo kuti achamirira magitare aya eh, kuti pamwe zvichazoita hazvichabuda ah, ah, andikaona artist akutofanira kutoti pamwe akutengesa ah, this and that kuti abatanidze zvinhu zvaina zviite sei zviendeke you know what I'm saying mm. saka ndo challenge imwe ine, ine mafemale artist manje iyoyo iri mayas okay.
eh,
iri waleta down big time
yeah, big time mm. pakaipa so what would you say kune mwana ane chipo ada kuimba oita sei kuti auye kuzotraya talent rake kuti rionekwe mm, hapana chakaipa pakuzama but focus manje yako iwe as an artist uchiteerera zvandataura zvivana zvese you might be a girl artist even kana kuti a male artist anditi ka but you must have focus anditi ka on whatever it is that you want to do anditoona avoid certain

Eh, vanhu vevaye vaye matsotsi and matsotsi akagara ariko hakuna nyika isina tsotsi Eh, hakuna nyika isina tsotsi because unenge usingazive unenge watorohwa watorohwa pawarohwa ipapo wakutofanira kutogadzira from there uchiendawo kumbiri
Eh, bu- bu- but uh, vanhu vanga vasingaziva kuti music dzedu dzikutorwa Eh, kaka for more than 10 years 15 years exactly vanhu vachitotengesa music yedu vachitoita mari vachitoita mari so so so imimi sema artist makazvitambira sei because manga mabva from a analog era into a digital era. exactly exactly chii chamakaita kuti mukwanise kubatsirika uh, unoziva wangu handidi kukunyepera yeah. pamwe pachonaka kana watorohwa watorohwa I don't want to lie to you. Mm. Ndosaka ndiri kuti unowa kuti ngotangira ipapo pawasirwa ipapo apa uchiendawo kumberi. Andiona zve zvakunzi hanzi ukadonha unongosumuka wodzunza dust ka handiti wototanga kutoita se kurwa pasi because hapana pane zvimwe zvekuti hapana zvaunokwanisa kuzviita. You know what I'm saying? Yeah. Eh.
Unotonga udonha wosumuka wozunza dust wotanga kutorwa pasi. But can, can we say that these people are still here right now as we speak? Variko vanhu ivavo ende vari kutotsvaga futi mamwe maitiro ekuti vatoita futi vatore futi dzimwe mari dzacho idzodzo. Vachiriko nanhasi. So what can you say to those guys vanoti huya nemusic yako tikushute whatever uchiperforma Toisa pa channel pedu. Ndo ndo kubirwa kwaenda kwatinenge tichitwa ka iko. Ndo kutorowa kwacho ikoko. Imi imi musema elders munoti kudii nazvo izvozvo? Zvinhu zva- zvinhu zvakadaro izvo zvakaipa. Vanhu vakadaro iva vaya vaya ka vanoda kutosungiswa. But sema artist thing, at- vanenge vachitanzi toda kuti tionekwe. Eh kaka but kuona kuonekwa. Platform, eh. Eh, It's it's it's okay kana mawirirana. Nditi ka? Va- Vanenge vatowirirana.
Eh eh saka kana kana mawirirana ndizvozvo. Eh. mawirirana kuti kuda kurohwa iwe unorohwa ah. eh.
alright but maartist do they understand kuti music it's a lifetime thing chekuti it will last hundreds and hundreds of years after we are all gone exactly vanozviunderstand ah, vamwe vacho na havasati vava kupanzwisisa ipa vamwe vana vari ngozviitira for fun fame Chichi andoaisa ndiye kuti azita rinotenderera so mughetto chifamba ini ndiye uya akamfana uya akapenga anodonhedza musika hmm. aizia eh, but kuti vazoita that, that know how yekuti zvinhu izvo zviya zvezvi how uh, extreme it goes they don't have the know how hmm. vanotoda mm. kutodzidziswawo
okay eh ndoda kungu backtrack ibe kumashure mchana eh. can you explain the difference between a manager and a promoter and a sponsor zvinhu three izvozvo manager andidika mm. manager ndiwo unomuemployer iwewe handiti ka kuti aite daily marunnings ako iwewe handiti ka ibasa rako iwewe handiti ka promota handiti promota anopinda pakuti anoorganiza maybe mashows handiti ka e, kune show yakati yagadzirwa napromota chichichichi promota ndiye ari kupamwe ndiye ari kukutambirisa yani kuti maya zvorai ndikukupai flat fee show ndeyake handiti muri kuenda kunoridza kusouth africa chakupa iwewe 5000 rands dzako uyu chakupawo 5000 rands yake kana chichi whatever handiti ka eh, that's a promoter then a sponsor munhu wekuti anouya usi kuti hauna mufana wangu inini handira zvandiri kuda kwauri but ndongonakirwa neati yako and what what what andira orit eh, ndine three motikari idzi Umm mfana wangu mota iyi wani ndiyo yauchashandisa uchiita zvinhu zvako zvauri kuita chichichichi ndine shop yehembe kana kuti omari yakati chiita zvauri kuita mfana wangu ndonakirwa newe that's a sponsor sponsor haasi uh, kutarisira anything in return andokunzwisisa mm. asiyana napromoter because promoter ari pagraft mm. ari kuda kuti odya newe mm.
eh. chiitike mm.
andiri kuona Alright, nyaya yangu pairi ndepekuti Eh. vakomana vazhinji vari kutadza kudifferentiator those three things ehe ndo ivavo ndikuvanzwisisa kuti sponsor anopedzisira akunzi ndiye manager Ah, ah, zvisiri izvo zvezvo akutonzi aiwa Hazvisiri izvo zvezvo. since mari iri kubuda kuna boss ningi Ah, ndokwane chi

waibata midzi yacho do, do, do you really think we have ma artists in zimbabwe like proper artists kunzi uyu ah, tinavo vanoti handinavo vantu totoona kuti afana vachi vari kuziva zvinhu zvavo maartist so, so what are the rest vamwe vacho namapapetsi aya bababoy vamwe vafana vese ava mm. aiwa havana kupererwa zvanaichati zvanaichataura pekutanga zvaizva kuti uona kuti hakuna mabasa saka munhu akangogonawo kubatanidza tumalyrics twakewo so so so vanhu vakanakirwa chete akutozviti ndatoo artist
nongotongoitawo mm. tumarimes eh. chakuti chakuti kuti chakuti chakuti zvakutoendeka
eh, ato ato artist saka apakaipa mawana okay. eh. Let's talk about touring. Have you toured in your career like and where?
Ah, well, yeah, ndakambotenderera. Avotenderera I've been kwese kuna Namibia, Botswana, Mozambique, Malawi, South Africa. Yeah, I've been as far as France. Yeah, at one time naende brown wangu. Yeah. Ah, ndakambotenderera.
Ambotenderera. Matenderera. Mm. the, the reason why i asked kuti uh, about tori kwamaitowa were you singing for zimbabweans or were you singing for people from origin inini i would i don't want, want to lie to lie to you shamwari inini ndakaridzira vanhu from all over the world